Nôl yn 2005 daeth cymuned Clynnog Fawr ger Caernarfon at ei gilydd i godi arian i greu gardd perlyse tu ôl i festri capel Ebeneser. A dwi yma heddiw i gyfarfod y naturiaethwr a'r hanesydd gwerin Twm Elias sydd am ddysgu chydig bach i fi am y planhigion sydd yma. Wel, be di hanes yr ardd yma, lly?
Wel, fe agorwyd y Ganolfan Hanes Uwch Gwyrfa yma yn 2006, a'r syniad ydi cael gyn gymaint o bethau defnyddiol efo digon o straeon a thraddodiadau yn eu cylch nhw. Ac wrth gwrs, y pêr lysiau ydi'r pethau, ynde? Planhigion y border bach, wrth gwrs. Ond be di'ch cysylltiad chi efo fan hyn, te? Wel, o'n i'n byw ar ryw ffarm bach i fyny'n Topia Cŵn Hafod y Wern yn fan'na ynde? Ac o'n i'n dod i'r ysgol Sul, i'r capel 'ma, yn fama. A peidiwch â deud wrth neb, dwi ond yn arfer dod yma i ddwyn fala hefyd 'de. Ond yy distaw am hynny wrth gwrs 'de.
Wel dwi'n nabod hwn, sage 'di hwn ynde? Wel ia!
Ma' hwn yn fendigedig fel perl y Sieun ar gyfer gneud dwffin yn un peth ynde? A hefyd, pe tai'n dod yn haul mawr ynde, mae'n dda iawn i gael gorad o frychni haul os di. Yndi. Ia, oedd o i fod i weithio. Dwi'm yn gwybod os oedd o, ond oedd pobl yn credu fod o'n sicr de. A wedyn be di hwn? Hon ydi'r wermod lwyd wrth gwrs. Hen blanigyn meddyginiaethol da iawn oedd rhywun yn gneud rhyw de o hwn a mae plant yn cael ei dosio oherwydd fod o'n dda i gael gorad o lyngyr a ballu. O reit ie. Ond yn dda iawn ar gyfer y stumog a ballu de. Mi fydda Mam yn rhoi dŵr poeth arno fo i neud rhyw fath o drwyth ac yym a fi'n gorfod fo chwerw 'de. Ond mae o. O'dd o'n gweithio?
O'dd o'n gweithio 'fyd 'de.
Ma' hwnna... Ma' hwn yn ddel, dwi licio hwn achos ma' fwy o flode yno, du. Ma' Wermod Wen 'de yn dda iawn ar gyfar y crud mala, dyna o'dd y defnydd traddodiadol iddi hi, ond yn fwy diweddar ma' 'di ca'l ei ddarganfod i fod yn effeithiol iawn yn erbyn y migren, y rhai'n gur pen a nifyr 'na fel petai. A sut 'se rywun yn ddefnyddio fo? Wel, mae hwn yn beth chwerw ofnadwy hefyd. A'r ffordd i gymeryd hwn ydi cymryd rhyw ddwyn dair deilen a rhoid o mewn bechdan, a dyna leia fedri di gnoi dy fechdan heb gael cyn gymaint o'r chwerfedd yn dy geg, ynde? Ond wrth gwrs, os gen ti migren, fedri di rwbath i ni. Yn union, yn union, yn union. Ond mae 'na lot o hyn efo 'na hyn efyd, yn does? Oes, o'n i ffwr' 'ma ie? Ia. Wel y fama ta mae'n ti bar arall hen ŵr a hen wraig ychan. Wel o'n i 'di clywed am yr hen ŵr ond rioed 'di gwbod bo' 'ne bar iddo fo. Ma' hwn fel arfar de i'w ga'l unai wrs y giât i'r ar' neu wrth ddrws y tŷ, oherwydd fysa 'na'r un gwrach byth yn meiddio pasio hwn 'de.
A be am hwn? Be am i'w wraig o?
Cliw ogla gwahanol ar hwn 'de. Yn yym ma' hwnna'n hyfryd iawn eto. Ag yn ddefnyddiol eto i roid mewn dillad i gadw pryfed ag yn y blaen i ffwrdd. O, mae 'na beth wmbrath o wahanol ddefnyddiau meddyginiaethol a yy dillad a bob dim iddyn nhw ynde? Reit ta. Wel yli, mae 'na ddau beth difyr yn fy marw wan de. Un ydi hwn, sef y ffenel, y ffenigl. Wan ta, cyma flas o hwnna wan. Mae'n union fel anise. Hmm. Ie mae'n neis fel anise. Yndi mae o mae'n fendigedig yn dri.
Ond mae hwnna'n cael ei ddefnyddio de i neud dŵr grape i fabis. O ie? Dipyn o hwnna a ryw ddyferyn bach o alcohol i'w nocio nhw allan de. Ddim ryfedd bo fi'n cysgu dda fel babi 'lly. Wel ie wir de. Ond hwn wrth gwrs hwn 'di'r llawrydd. Hmm. Yy yr hen wreigiad adeg yr Olympics yn rhoi torch o'r yy llawrydd am 'u penna ag yy arwydd yy pencampwr. ond hefyd ynde, pan oeddwn yn ista ar holiad, oherwydd oedd o i fod i roi doethineb i rywun fel petai. O, syniad dda.
Ond da iawn, mae o'n dda iawn ar gyfer coginio, yym, yym, deilan mewn pwdu reis, mewn spaganeti bolog nes, a rhyw ddeilan bach mewn cyri hefyd. Nes i rioed ddallt bo' chi'n gallu ddefnyddio hwnna efo pethe melys. O na, sa ti wir.
O, raid chi drio fo. Gofyn i i Marian yn uwch gyrfa 'ma, ella gei di ryw sbrigyn bach i fynd efo chdi, 'sdi. Wel, ie.

A hen ŵr i gadw'r gwrachod i ffwr'.
A dod i gadw fi'n gynnes efalla.
Ie!